Мөхтәрәм кардәшләр, сәлам алейкум. Аллаһ Субхана Тәгалә әйтә, Зәкят түбәндәгеләргә, түбәндәге кешеләргә бирелә, ди. Беренчесе, зәкят бирерлек нисабы, нисабка ия булмаган фәкыйрьләргә. Зәкят бирерлек нисабка ия булмаган фәкыйрьләргә. Нисаб дигәндә, без нисабны ничек аңлыйбыз? Менә һәрбер кешенең менә бер көнне шулай карарга тиеш. Әгәр дә кеше бай икән, ничек бай була ала? Аның критериясе бар. Менә динебездә мин бай дигән сүз, ул менә э, әгәр дә алтын белән хисапласак, ул, ул була 85 грамм алтынга тиң килә. Бүгенге көндә приблизительно яклашык итеп ул 224 э, мең сумга тәшкил итә. 224 мең сум булган кеше Ул нисабка ия булган кеше булып санала һәм бай булып санала динебездә. Икенчесе, бер нәрсәләре дә булмаган мескеннәр. Карагыз, фәкыйрьләр диде, икенчесе мескеннәр диде. Мескеннәр, менә бер нәрсәләре дә юк. Өйләренә керәсең, өендә түбәсе дә юк хәтта. Түбәсе җимерелгән, хәтта бернинди дә шартлары да юк, теге кулларын җуарга, җыкларга һәм башка һәм башка.

пәйгамбарыбыз вакытында мәсәлән газвәләр булган сугышлар булган ул сугышларда теге малларны кулга алганнар инде добыча дип әйтәбез шулай бит ганимәт дип әйтәбез менә шул маллардан кайбер сахабәләргә әз биргәннәр әмма ләкин яңа гына дингә кергән сахабәләргә бераз тагын да күбрәк биргәннәр малны ул кешеләр муаллифи кулюб дип әйткәннәр ул кешеләргә Менә муалләфе кулүбкә зәкәт бирелергә тиеш. Тагын кемнәргә бирелергә тиеш? Коллыктан котылырга теләүче кешеләр. Коллыктан котылырга теләүче кешеләр. Теге освобождение от рабства. Ну, ул безнең бу якларда, әйтик, безнең хәзерге шартларда, альхамдулилла, инде ул пункт юк дип әйтергә була. Алтынчы категория кешеләр, ул да булса бурычын түли алмаган бурычлылар. Бурычын түли алмаган бурычлылар. Менә бурычка алган ул, әҗәткә алган ул акча, мал, акча, яисә башка әйбер, әмма ләкин түли алмаган. Шул кешеләргә зәкят бирелә ала, бирелергә тиеш. Җиденче категория, ул да булса, Аллаһ Тәгалә юлында йөрүчеләр. Сигезенче категория, ул да булса, юлда акчасыз калучыларга. Мөселман булса, зәкят бирелә. Мөселман булмаса, булышырга буламы? Була. Ничек? Ул садака булып санала. Садаканы без һәр көнне бирә алабыз.

Бер һиҗри ел үтмичә зәкят малындан алмый. Ну, безнең бу тирәдә, әйтик, күбрәк кешеләр зәкятны бирергә тырышалар качан? Рамазан аенда, шулай бит? Ни өчен Рамазан аенда, хәзрәт? Чөнки Рамазан аенда Аллаһ Субхану Тәгалә эшләгән һәрбер изгелек өчен меңнәрчә әҗер савап бирә. Башка көннәрдә биргән малның садакасын бирсәң, аның бер савабы була. Рамазан аенда биргән вакытта Аллаһ Субхана Тәгалә тагын да күбрәк әҗер савапларга ирештерә. Ул безнең динебезнең өченче терәге булып тора зәкят. Динебезнең өченче терәге булып тора һәм Аның мәгънәсе чистарыну, пакълану, үсешне, бәрәкәтне аңлата. Чистарыну, үсеш, бәрәкәт аңлата. Бәлигъ, акыллы һәм матди яктан хәленнән килгән мөэмин кешегә фарыз булган гыйбадәтләрнең берсе. Һәм инде зәкят җәмгыятьне ул нишли? Зәкят җәмгыятьне социаль тигезсезлек аркасында килеп чыга торган канәгатьсезлектән арындыра. Байлар зәкят бирү белән фәкыйрьләрнең нинди хәлдә яшәүләрен аңлыйлар. Фәкыйрьләр Аллаһ Тәгаләгә ялварып, Аллаһ Тәгаләгә якынаю максаты белән Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар. Удууни астаҗиб ләкум, ди Аллаһ Субхана Тәгалә. Миңа дога кылыгыз, сезнең доганыгызны кабул итәм. Факир булган кеше үзенең факирлеген аңлап, Я Рабби, мин шундый хәлгә төштем. Йа Раббым, миңа үзеңнең рәхмәтеңне бир. Йа Раббым, миңа хәерле тормышлар бир, миңа ярдәм ит, дибгән вакытта. Ул байлар да, Йа Раббым, син миңа мал, мәләк, мал, мал бирдең, мөлк бирдең, әйберләрен бирдең. Йа Раббым, бу әйберләреңне синең юлыңда хәтта мин сарыф итәргә әзермен, дип әйтсә. Ният итсә, зәкят биргәндә ният итү ул кайбер галимнәргә карата шарт. Әмма ләкин э, теге мин зәкят бирәм дип әйтмәскә дә мөмкин. Зәкятны биргәндә ул кеше аның иң беренче аның нияте булырга тиешле. Һәм э, инде кемнәр кем зәкят түләргә тиеш дип без аны еш сорыйлар. Хәзрәт, кем зәкятны түләргә тиеш? Беренчедән, зәкятны түләргә тиеш мөэмин мөселман бәндәләр. Христианларга зәкят түләү фарыз түгел. Яһүдиларга, буддистларга, теге шинтуистларга, әллә нинди ниләргә зәкят түләү фарыз түгел. Фарыз ул кемнәргә? Мөэмин мөселман бәндәләргә, иң беренчесе. Икенчесе, балигъ булганга. Балигъ, ягъни билгеле яшькә җитүе белән, кечкенә мәсьәлә, кечкенә балаларга зәкят түләү фарыз түгел. Бу икенчесе, бәлигъ булган, өченчесе үз акылында булган кешегә, чөнки диванлыларга, теге акылсызларга зәкят түләү фарыз түгел, Аллаһ Тәгалә алардан сорамаячак. Бәлигъ, мөэмин мусульман, акыллы кеше, ирекле кеше. ирекле кеше булырга тиешле, шулай итеп, бу өченчесе һәм биш, дүртенчесе матди яктан хәлле булган кеше, ягъни бай булган кеше анарга фарыз була зәкят түләргә. Кемгә зәкят бирелә? Әйттек. Шулай бит? Зәкят түләнүне кемнән башларга? Шундый сорауны сорыйлар. Кемнән башларга зәкят түләргә? Хәзрәт, мин бай, Аллага шөкер. Ә кемнән башлыйм мин зәкятны түләүне кемнән башлыйм? Иң башта якыннан булган бер туган ир һәм кыз кардәшләр Аннан соң аларның балалары. Икенчесе, әти ягыннан абый һәм апа, дядя, тетя дип әйтәбез, шулай бит? Һәм әни ягыннан абый һәм апага зәкят бирергә мөмкин. Өченчесе, башка туганнар. Алар да бай булсалар, башка туганнар да бай булсалар, ул вакытта чират кемгә килә, әйләнәсе буларак? Ул да булса күршеләр. Күршеләргә бирергә мөмкин зәкәтне. Миңа шундый сорау сорыйлар, хәзрәт, менә минем подъездда бер урыс бер әби яши. Бик фәкыйрь, мескин. Ашарына да кайвакыт таба алмый, ризыкны да таба алмый. Мин мусульман буларак үземнең акчамны зәкәт итеп бирә аламмы анарга? Юк. Зәкәтне бирәләр бары тик мусульман кешеләргә генә. Ә ничек булыша аласың? Булыш. Ул синең күршең, синең хакың аның өстендә хакың бар. Син анарга булышсаң, ул синең садака итеп китә, садакаңнан китә. Зәкәттән түгел, садака итеп китә. Күршеләр дә бай булсалар, бу районда яшәүче мескеннәр. Алар да бай булсалар, хәтта Омар ибн Абдул Омар бин Абдул Азиз радиаллаху ан, бишенче хәлифә, дүрт хәлифәдән соң, хулефай рашидән соң, э, бишенче хәлифә булып санала, Омар бин Абдул Азиз, хижри 100 елда яшәгән, хижри 100 елда яшәгән. Ике ел дәвамында ул хәлифә булган, ике ел. Аның вакытында кешеләр чыкканнар урамга, Эзләгәннәр кемнәргә зәкят, менә зәкят бирерлек э, кешеләрне эзләгәннәр, таба алмаганнар. Кешеләр бай булганнар, беләсезме? Кеше чыга, кемгә зәкят бирмәдегез, бирим әле зәкятын дип ниткән сораганнар, юк, бөтенсе бай. Менә шундый җәмгыять булган. Хулефай Рашидиннан соң хәзрәте Өмәр э, бин Абдуләзиз радиаллаһу анһу. Менә аларның шундый дәрәҗәләре булган. Инде кемнәргә зәкят түләнми? Шундый сорау бик еш кына зәкят турында, еш кына шундый сорау сорыйлар. Кемнәргә зәкят түләнми? Әйт, моңынча әйткән сүзләр алар түләнергә тиеш кемнәргә, шулай бит? Ә хәзер кемнәргә зәкят түләнми? Иң беренчедән зәкят түләнми әти һәм әнигә, дәү әтиләргә һәм дәү әниләргә. Хәзрәт, ничек? Синең әтиең һәм синең әниең, алар синең өстендә бурыч булып тора. Син аларны карарга тиешле. Алар авырсалар да, бер кеше әйтә, хәзрәт, менә ди, мин ди, әнимә ди, квартира алдым ди, машина алдым ди, квартираны бөтенләй җиһазлар белән тутырдым ди, мин аның алдында расчетмы? Мин аның алдыннан, теге урысча әйткәндә, расквиталсыңмы дип сорый. Юк. Хәтта сине әниең ба- сине роддомда тапкан вакытта бер секунд менә с- шул схваткалар өчен дә син әниең алдында син әле расчет бирә алмыйсың. Бөтен бу дөньяны эшләп тутырсаң да, бер секунд, бер мизгел шул схваткалар өчен син әниең алдында үзеңнең хисабыңны бирә алмыйсың, дип әйтә. Икенчесе, кемнәргә зәкят бирелми, үзеңнең улыңа, үзеңнең улыңа, кызыңа һәм аларның балаларына. Син үзеңнең улыңа, кызыңа һәм аларның балаларына, синең ун, оныкларыңа син зәкят бирергә синең хаккың юк. Алар синең карамагыңда, син аларны тәрбияләргә тиеш. Бер яктан әти-әни, бер яктан балалар. Синең алар өстендә дә хакың бар, болар өстендә дә хакың бар. Син аларын шулай тәрбияләргә тиеш. Һәм улыңа, кызыңа һәм аларның балаларына дидек. Өченчесе, матди яктан хәлле кешеләргә, бай булган кешеләргә зәкәт бирелми. Ул бит инде так та бай. Аның тагын так Мерседесы бар, Тойотасы да бар, ие дә бар, ни дә бар, анарга зәкәт бирелми. Мусульман булмаган кешеләргә, менә аннанчы бер мисал әйтим бит әби турында. Факир әби турында. Садака бир, пожалуйста, рәхим ит. Булыш, ашат. Менә без үзебезнең очрагыбызда Зәкят фонды буларак һәр сишәмбе көнне, вторник көнне 100 кешегә якын кешене, мохтаҗ булган кешеләрне, ул татармы, урысмы, христианмы, яһудимы, мусульманмы, бөтен ниләргә һичберсенә карамастан 100 кешене бушлай кайнар һәм хәләл ризык белән ашатабыз. Бушлай. Хәр атнаны, менә сишәмбе көнне, менә монда сквер бар, шул скверда, менә торговый комплекс Модная семья янында, июнь аеннан башлап, менә әлхәмдүлиллә, Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте белән, хәләл кафелар белән сөйләшеп, хәләл кафелар безгә ул хәләл ризыкларын бирә, без аларны, менә мохтаҗларны ашатабыз, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Ул садака булып китә. Ул кафелардан, ниләрдән садака булып китә. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт тә бирә ул ниләргә. Кеше үзенең хатынына яисә хатын-кыз үзенең иренә закят бирми. Ир кеше бай булса, хатыны факир була алмый. Ул бит аның хатыны, ул аның өстендә аның хакы бар. Ул хатынын карарга тиешле. Хатын-кыз да хәзерге вакытта шундый җәмгыятьтә яшибез, хатын-кызлар бизнесменлар, ә ир кеше дворник булып эшли. Хатыны каядыр фирмада эшли, юрист булып, ә ире дворник булып эшли каядыр. Хатын әйт, хатын-кыз әгәр әйтсә, мин үземнең иремә поддержка өчен теге э, зәкәт бирмәле, юк. Ул синең ирең. Зәкятны ир кешегә яисә ир кеше үзенең хатынына зәкят бирми. Тагын кемнәргә бирелми? Пәйгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям хәзрәтләренең нәселенә һәм аның гаиләсенә зәкят бирелми. Һәм соңгы 7 яшьтән кечерәк булган Балаларга һәм психик авыруларга зәкят бирелми. Менә бу ниләрне без белергә тиешле. Тагын менә пәйгамбарыбыз алейһиссәлам безгә бит аны Коръән Коръән белән билгеләнгән, без әйтәбез нисап дидек, нисапка тагын кире кайтам. нисабта 85 грамм алтын, яисә ул 200 дирхәм ә, ә, иске тарихи нигә карасак, 20 гафу үтенәм, 20 дирхәм булса, ә, 85 грамм алтынга тиң булса, ә, ул да булса инде нисаб булып санала һәм ул нисабка лаек булган, нисабка ия булган ә, кеше бай булып санала, үзенең

зәкят бирелә дип. Ә пәйгамбәрбез Ибн Аббас радиллаһу анһуның хәлен белеп, бай булган белеп, анардан 2 ел алданрак зәкятны түләүне сораган. За два года вперед түләгән. Шундый менә очрак табылган. Зәкятны ике ел алданрак та түләгән булган андый тарихта. Һәм без әйтәбез, менә көмештән 561 грамм яисә 200 дирхәм гә лаек булган кеше үзенең менә шул зәкятын, зәкят өлешен чыгарга тиешле. Һәм Обороттан дип әйттек, менә мал, әгәр дә кеше мал белән шөгыльләнә икән, машиналар сата, мәсәлән, яисә носкилар сата, яисә холодильниклар сата, яисә башка әйберләр сата, менә шул обороттан 2 процент ярым, 2,5 проценты дибез, үзенең зәкәт өлешен чыгарырга тиешле була. Әгәр дә кеше авыл тирәсендә яшәсә, сарыклар булса, 40 сарыктан бер сарыкны зәкәт итеп бирергә тиешле. Һәм, кайбер галимнәрнең сүзләренчә, әгәр дә кеше ул мал, мәсәлән, мал белән шөгыльләнә икән, сарыклар, сарыклар үстерә, сарыклар көтүе бар икән, сарык белән зәкәт бирергә тиеш. Кеше, кеше носкилар сата икән, носки малыннан зәкәт итеп бирергә тиеш. Шундый ни белән. Ягъни аның эшли торган малы белән зәкәтне үзенең ниеннән бирергә тиеш. Һәм зәкят биргән вакытта зәкят хәләл булган малдан булырга тиеш. Әгәр дә кеше гафу итне, астагфирла, әгәр дә аракы сатса, бик бай, мин татар, мин мусульман дисә, но аракы сатса, пиволар сатса, харам мал бит. Харам малдан зәкят бирелми, Аллаһ сакласын. Аллаһ Тәгалә анда аны кабул итми. Һәм мал туарның саны арту белән зәкят түләү формасы да үзгәрә. Алда санап кителгән менә шул мал-мөлкәттән зәкят шул мал белән яки аның акчалата бәясе күләмендә түләнә. Ну, аның ние булса, теге акчалата кемнең нинди ихтиаҗына карата, әгәр дә мал белән, мал белән бирә. Акча белән инде акча белән дә бирә ала. Һәм зәкят нәрсәдән түләнми? Бик еш сорый торган сораулар булган менә. Зәкәт нәрсәдән түләргә ярамый? Нәрсәдән түләми? Әгәр дә кешенең бер өе булса, бер машинасы булса, киеме булса өстендә, э, теге куллана торган җиһазлары булса, ул җиһазлардан, ул әйберләрдән, теге повседневный көндәлек тормышта куллана торган әйберләрдән зәкәт түләнми. Зәкят түләүче кешенең тиешле нияте булу, әлеге нияткә зәкят түләү өчен акчалар бүленгән вакытта ия булу кирәк. Менә кешенең акчасы бар, я Раббым, мин ният итәм, зәкятны бирергә, я Раббым, бу бирү, зәкят бирү белән бәрәкәт бир дип әйтә. Чөнки садака биргәндә, безнең хәтта бабайлар әйтәләр, уң кул биргәндә, ди, сул кул күрмәскә тиеш. Садаканы биргәндә мактанырга ярамый, мин садака бирдем, юк. Ә зәкәтне бирергә, зәкәт биргәндә кеше әйтергә тиеш, бу минем зәкәтем. Бу минем зәкәтем, чөнки зәкәт ул фарз, ул гыйбадәт. Ул дин, э, динебезнең бер терәге булып тора һәм шуңа күрә кеше мин менә бу фәлән кешеләргә зәкәт бирдем дип Ул бер теге бер яктан мотивация була ике кешеләр. Карагыз әле, бу кеше бай. Менә мескеннәргә, мухтаҗларга ярдәм итеп, кара әле, мин дә мин дә шундый бай булсам, мин дә аларга закят бирсәм дип мотивация була. Шуңа күрә ул бер ни. Һәм закят түләмәсә кеше нәрсә була? Закят түләмәсә нәрсә була? Әт-Тәүбә сүрәсе 34 нче, 35 нче аятендә Аллаһ Субхана Тәгаләтә хәлләреннән килеп тә зәкят түләмәүчеләргә дөньяда һәм ахирәттә газап булачак. Аллаһ Тәгалә безгә әйтә. Карагыз, аятлар бар бит, мәсәлән, әгәр дә кеше намаз укымаса, Аллаһ Тәгалә анарга ахирәттә җаза бирәчәк, ди. Шулай бит? Ә кеше, әгәр дә мөселман булып та, бай булып та, нисабка ия булган булып та, әгәр дә зәкәтен, зәкәт өлешен чыгармаса, анарга бу дөньяда да, каберендә дә, ахирәттә дә газап булачак. Башка ниләргә карата түгел, менә именно менә шул зәкәт түләмәүнең җәзасы бу дөньяда да, кабердә дә Кабердән соң булган ахирәт дөньясында да Аллаһ Тәгалә газап бирәчәк, Аллаһ сакласын. Һәм Коръәндә шулай ди Аллаһ Субхаһу Тәгалә, янә бар шундый кешеләр алтын вә көмешне җыеп асрарлар. Аллаһ юлына һич тә бирмәсәләр, бирмәсләр, Аларга рәнҗеткүче газап булачагык белән хәбәр бир, ди Аллаһ Тәгалә. Кыямәт көнендә җыйган ул алтын-көмешләре җәһәннәм утында кыздырылып, маңгайларына вә кабыргаларына вә аркаларына басылыр һәм әйтелер, Болар дөньяда вакытта үзегез өчен асраган алтын вә көмешләрегез иде. Инде саранлык белән җыеп саклаган малыгызның газабын татыгыз. Дип, Аллаһ Субхана ва Тәгалә андый кешеләргә әйтәчәк, Аллаһ сакласын, Әт-Тәүбә сүрәсе 34 нче, 35 нче аятьләрендә. Менә Сакар дигән җәһәннәмдәге урын бар, беләсез? Сакар җәһәннәмдәге шундый урын. Һәм кешеләр әйтерләр, ди, без намаз укучылардан түгел идек. Шулай ук без фәкыйрьләрне ашатучылардан, аларга садака бирүчеләрдән булмадык, дип әйтерләр. Кешеләр саранлыклары яки белемнәре булмау аркасында зәкят түләмәсәләр, кяфер булмасалар да, бик зур гөнаһлы булалар. Кеше бай, мөселман, бай, акыллы, ирекле, мин зәкят түләмим дип, Алла сакласын, әгәр дә әйтсә, диннән чыккан була. Ул диннең бер терәген теге юкка чыгарган була, диннән чыгарган була. Әмма ләкин мин бай, мин беләм зәкәт түләргә кирәк. Но акчам мин теге түләргә мин риза түгел. Но мин беләм ул зәкәт фарз булганын беләм. Ул кеше ничек? Ул кеше гөнаһлы була. Теге диннән чыкмаган, әмма ләкин гөнаһлы була. Шуңа күрә хәтта пәйгамбарыбыз алейһиссәлам э, безгә кем факирләргә мохтаҗларга булышса, кыямәт көндә минем янымда булыр диде. Менә ике бармагын күрсәтте. Хәтта ул закят бирүчеләргә дә кагыла. Кем менә Алла ризалыгы өчен факирләргә, мискиннәргә, мохтаҗларга булышкан булса, закят өлешен чыгарып, Ул вакытта, Кыямәт көндә, менә ике бармакны күрсәтеп, шулай ук минем янымда андый кешеләр булырлар, ди. Хәтта пәйгамбарыбыз алейһиссалату вассалам шулай таңдык хәдисләр, риваятлар китерелә. Кем дә кем менә бу дөньяда сарыклары булса, мәсәлән, көтүләре булса, һәм ул көтүләрдән кеше Зәкят өлешен чыгармаса. Мөселман көтүе бик күп сарыклар асыйлар, э, сыерлар асыла, дөяләр һәм башка, әмма ләкин зәкят түләмәде. Кыямәт көнендә шул кеше өстендә э, ул көтүләре ди, ул кешене таптап җөрерләр ди, кыямәт көнендә. Таптап җөрерләр, син безне зәкят итеп бирмәгән өчен дип әйтә. Беләсезме? Үзенең маллары белән зәкәт бирмәде, ул кешеләр дә аны таптап бирерләр. Ә икенче бер риваятьтә кыямәт көнендә дә ул менә без бит бу дөньяда кешеләр һәр кешенең нәфсе бар. Кеше бер квартира ала, икенче квартира ала, 3, 4 машина бер ала, икене ала, әз була, тагын ала, зурысын ала. Гел шулай нәфис теге э, нитә, э, гел күп аласы килә. күп, күп табыш аласы килә. Менә әмма ләкин зәкәт түләмәсә, кыямәт көндә ди, ул маллары, аның бу дөньяда тапкан маллары, ничә машинасы булса, ничә малы булса, ни булса, квартиралары ниләр булса, кыямәт көнендә ул кешенең маллары ике елан хәленә килерләр ди. Менә син бу дөньяда бу маллар өчен җигереп җөрдең артыннан, бу маллар артыннан. Инде ахирәттә без ике елан кебек синең артыңнан җигереп җыячакбыз, сине чәнчәячәкбез, дип әйтә. Менә шундый инләр. Һәм хәтта Бу безнең динебезнең кирәге, бу безнең инде Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең әмере. Без аны һәрдаим вакытны үтәргә тиеш, түләргә тиеш һәм Аллаһ Тәгаләдән сораган вакытта, я Рабби, бу э, малны зәкят итеп бирәм, я Раббым, э, үзеңнең э, рәхмәтеңне өмет итеп, я Раббым, бәрәкәтеңне өмет итеп, зәкәтемне бирәм, миңа үзеңнең рәхмәтеңне насыйп әйлә. Ә иминлегеңне бир, дип кеше шулай ниятләнсә, бирсә, иншалла, Аллаһ Тәгалә аның бу зәкятләрен кабул итәр. Ә зәкят малыннан сразу бирергәме, яисә аны теге әзәр-әзәр бирергәме? Монда ислам галимнәре әйтәләр, әгәр дә кеше сразу бирсә, зәкят, мәсәлән, зәкятны, акчаны сразу бирсә или малын сразу бирсә, шулай да була ала, яисә аны э, теге э, аерылган шул зәкят малыннан бер кешегә, ике кешегә, өч кешегә теге айрым, айрым, айрым, айрым түли ала. Менә. Андый очраклар да бар. Мәсәлән, кешенең әгәр дә алтын теге йөзекләре, алтын теге муенсалары, алтын теге төрле-төрле әйберләре, зиннәтләре, украшениеләр дип без инде. Әгәр дә алар булса, ир кешенең ул ир кеше шул нидән дә шул алтыннарның кыйммәтеннән дә зәкят өлешен түләргә тиешле. Хатын-кызның әгәр дә үзенең алтыннары, алтын коллекцияләре, бриллиантлары, ниләре булса, ул да үзенең малыннан, шул э, ниннән зәкәт түләргә тиешле була. Һәм э, ул ир кешеләргә карата, мәсәлән, кеше э, Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең әгәр дә бу зәкят, әйтик, зәкят фарзын, фарз булган зәкятны әгәр дә инде кабул итмәсә, ул инде әйткәнемчә зур гөнаһка ия була, Аллаһ сакласын. Ул зәкятне, мәсәлән, фитра садакасы бар. Фитра зәкятның башка бер төре, ул бар тик теге акчалата гына яисә алтын белән генә бирелми. Бәлкем, әгәр дә кеше җәй көнне, теге җәй яз көнне бәрәңге утырта, шулай бит? Бәрәңге утыртып, Көз көнне, мәсәлән, ул бәрәңген ала, табыштан, менә алган бәрәңгедән уннан бер өлеше, әйтәбез бит гошер садакасы дип, гошер садакасы итеп мохтаҗларга, мескеннәргә, менә шул категорияләргә әйтелгәнчә, аны бирергә тиешле була. Бирмәсә нишли? Ә- һә, Аллаһ Тәгалә аны, әгәр дә ул бирмәсә дә, ул э, бәрәңгене йә черетерә, йә ул череп кала һәм үзен э, менә малын да югалткан була, Аллаһ Тәгаләнең һәм гөнаһка да кергән була ул вакытта. Шуңа күрә, әгәр дә бал, мәсәлән, пасекасы бар икән, менә бал таба, э, әйтик, э, балдан да шулай э, зәкәт дип бирелә, ун- уннан бер өлеше зәкят итеп, әйтик, садака итеп бирергә тиешле була.